chapter 10 hi sungula ku hlaya hi ya hlaya verse 9 ntsena hlama mhaka ya ku xifaniso xa nsimu ya vhinya ni vatirhi xana n'wini wa nsimu u ta endla yini ke u ta ta a ta nonisa vatirhi lava kutani nsimu ya vhinya u ta yi nyika van'wana amen amen amen xana n'winyi wa simu u ta endla yini ke I xivutiso, se yi ku, U ta ta, a ta lovisa vatirhi lava, nsimu ya vhinya a yi nyika van'wana. A hi khongeleni. Xikwembu hi pfune hi kotise, hi endle hi tintswalo, hi Vito ra matimba ra Yesu. Amen. Ni lava ku ya dyondzisa eka madyambu lawa. Ehansi ka nhlokomhaka leyi nge Nsimu Yi Nge Se Tekiwa Yi Nyikiwa Van'wana, mi endla yini swo tsakisa Xikwembu nsimu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana? Hi ku nsimu yi nga tekiwa nkarhi wun'wana na wun'wana yi nyikiwa van'wana. simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana a hi ngo simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana aleluya hi ku ya tekiwa simu yi nyikiwa van'wana laha hi hlayeke kona hi twa hi ta yesu kreste loyi hi n'wi khongelaku A nyika xifaniso xa murimi wa simu ya vhinyo loyi a nga rima simu yikulu. Simu ya vhinyo i simu ya madirive, ku mi ta kota ku hatla mi swi twisisa. A ri na simu ya madirive, se a rima madirive eka simu ya yena leyikulu swinene. Se loko a rime madirive, a thola vatirhi ku va ta va ta tirha emadiriveni. A ku, N'wina vatirhi, tirhelani laha madiriveni la. A khela purasi ra yena, a ri fensela ku ri kota ku va ri biyiwini laha matlhelo la, ku leswi nge le ndzeni ka nsimu swi hlayiseka, na vatirhi lava tirhelaka aka nsimu leyi va hlayiseka. hi famba swin'we kereke ya hosi yi kona kereke exikarhi ka hina aleluya se loko vatirhi va nghena va sungula ku tirha rito ra xikwembu ri ri n'winyi wa simu a suka a famba a ya matikweni ma le kule a va siya na simu a ku sala ni mi vona se n'winyi wa simu a tshama lomu a ri kona ku za ku fika nkarhi wa tshovela amen loko ku fika nkarhi wa tshovelo ivi n'winyi wa nsimu a rhuma munhu ku famba u ya ni vuyela na mihandzu leyi vatirhi va nga yi tshovela le sin'wini se murhun'wiwa a famba Na ku tshemba na ku pfumela ku a languseli ku u ta kuma swi paketeriwe kahle kwele ku tirhiwaka kona na lama hlatsuwaka kona madirive ku ma ta kota ku tekiwa ma ya ma ya posiwa ma ya amakete ma ya kota ku xavisiwa se a humelela loyi a nga rhumiwa loko a humelela a ku ni rhumiwe hi n'winyi wa sini Kasi se ku na problem, vatirhi va le sin'wini se va teki simu yi va ya vona. Mara vo yo thoriwa va yo siyiwa hi n'winyi wa simu. Mara se hi ku vona ku n'winyi wa simu a nga kona, se va teki simu yi va ya vona. Hi ndlela yin'wana se va toloveli purasi. va teka simu yi va ya vona se loko va twa munhu a ku heyi ni teli madrive mihandzu leyi mi nga yi tshovela hikuva ni rhumiwile i nkarhi wa tshovela vanhu lava a va tirhela aka simu liya va nga siyiwa kahle va khoma munhu luya a nga rhumiwa va khoma va ba va n'wi bela ku ngati u ta hi byela ku u lava mihandzu ya laha sin'wini leyi Ene nsimu yi na n'wini. Loko va khoma va ba, a tsutsuma a tlherisa report a ku, Hey, le ni nga kona le ni biwu ngopfu, se no vuya sweswi. Va ala na ku ni nyika mihandzu loko ni ku wena u ni rhumile. Se n'winyi wa nsimu a ku, A ku na problem, a rhumela munhu un'wana wa vumbirhi. aleluya loko a rhumela munhu wa vumbirhi ku a ya a ya teka tshovelo loko a fika a ku ni rhumiwini hi un'wani loyi ni rhumiwi hi n'winyi wa simu u ri ni ta ni ta kuma tshovelo lowu nga tshoveriwa aka lembe leri se yena yoloye va khoma va ba va tlhela va teka xo balesa yi ri va n'wi balesa nhloko Aleluya! Se a balesiwa nhloko. Se ni na ku tshemba na ku pfumela ku u ponile, a nga felangi kwalaho. U yi a ya fika na mbanga leyi a balesiwile ku a ta va Mbhoni. Loko a fika le, a fika a byeriwa ku a a vula ku, Ni yini? Ma wa ti vona na timbanga? Va ala na madiriva vanhu lavaya le nsin'wini liya. Swa ku, okay, ni ta rhuma un'wana. Ku rhumiwa munhu wa vunharhu. Loko ku rhumiwa munhu wa vunharhu, yoloye loko a fika a vula swo fana na swa lavaya van'wana, vo yo khoma va ba, va dlaya kunene, a fa, literally. i munhu wa vunharhu loyi aleluya se yi ri ku rhumiwa wa wumune va fika va khoma va dlaya se n'winyi wa simu a rhumetela van'wani lavo tala ku se va ya va tele va ta vuya na ripoto ya mihandzu leyi nga tshoveriwa yi ri vanhu lavaya va fika va khometela vanhu lava va nga rhumeteriwa va betetela va dlayetela heyi ku va na hasahasa Na ku tshemba na pfumela ku vatirhi lava se a va ti endli n'winyi wa purasi. Na ku tshemba na pfumela ku loko va tshovela madirive se hi vona a va xavisa, se a va twa ku ri simu ya vona. Aleluya! Se Rito ra Xikwembu se hi fika aka verse number 9. Yi hlayeni verse number 9. Yi ri yini verse number 9 kwalano? laha hi loko se vanhu lava nga rhumiwa va biwini van'wani va balesiwa van'wani va dlayiwa se a hi tweni verse number 9 ku yi ri yini se yi ri yini verse number 9 hi laha hungu ra hina ri nga kona xana n'wini wa nsimu u ta endla yini ke u ta ta a ta langusa vatirhi lava kutani nsimu ya vinya u ta yi nyika van'wana twanani mhaka leyi nga ta humelela yi ri va ka hina Loko hi nga se fika ngopfu kwalaho, n'winyi wa nsimu loko a vona ku vanhu lava hinkwavo va dlayeteriwile lava nga va rhuma, a ku, Na ha rhuma n'wana wa mina mudyandzhaka. Loko a fika, va ta n'wi chava va ku, Heyi, se ku te n'wana wa yena! loko a rhuma n'wana wa yena ku a ya lava mihandzu ya simu ya vhinyo loko n'wana a fika yi ri loko a ha ta hi le kule va ku aha hi yoloyo mudyandhaka a hi khomeni hi dlaya ndhaka leyi yi ta va ya hina hi lero a va chavi na n'wana wa n'wini wa simu va ku loyi hi yena ngopfu a hi lava yena hikuva hi yena mudyandzhaka purasi leri kahlekahle i ra yena hi ku i ra papa yena se loyi a hi mekeni sure ku ha n'wi dlaya ku ndhaka yi ta va ya hina va khoma n'wana wa n'winyi wa purasi leriya va dlaya se eka verse number 9 yi ri xana ku ya endleka yini loko se n'winyi wa purasi a ta hi yexe kereke ya hosi n'winyi wa purasi i xikwembu n'wana loyi a nga dlayiwa ku nga mudyandhaka i yesu se ku ya va njhani loko se xikwembu xi humelela hi xoxe Se yi ri loko n'winyi wa nsimu a fika, u ta fika a herisa vatirhi lavaya hinkwavo na ku tshemba na pfumeko. N'winyi wa nsimu se u ta a ri na vuthu leri nga ama, leri nga byeriwa ku ku endleke yini le purasini. Loko va fika yi ri n'winyi wa nsimu u ta yayarhela vanhu hinkwavo lava a va kumeka aka simu liya a dlaya ku nga sali na wun'we a teka nsimu a yi nyika van'wana ya ya ya kahle kahle a ku ngova ngopfu timhaka ta nsimu n'winyi wa nsimu o lava ku vona ku vatirhi lava va tshembekile na n'winyi wa nsimu u na swa yena n'winyi wa nsimu tilu na misava i swa yena o lava ku vona ku okay vanhu lava va tshembekile na se yi ri u ta khoma vanhu lavaya a va dlaya hikuva va hela a teka simu a nyika van'wana simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana aleluya kereke ya hosi yesu kreste loko a heta ku va byela mhaka leyi a ku ku tsariwile leswaku ribye leri nga nyenyiwa hi vaaki ri ta hundzuka ribyi ra yini yesu a vulavula hi yena hi yena n'wana loyi a vulavula hi yena Vanhu lava a va rhumiwa ku va landza mihandzu ya vhinyo i malandza ya Xikwembu lawa ma yaku aka Vakreste kumbe aka kereke va lava ku kuma leswi nga kona. Mihandzu ku nga rirhandzu, ku tikhoma, ntwela-vusiwana, ku leha mbilu, mara mhaka yaleyo yi nga kumeki. Se loko se va rhumeteriwa malandza ma Xikwembu, va khoma va dlayetela. loko va dlayeterini se ku ta yesu hi yexe va khoma va vampa exihambanweni rito ra xikwembu ri loko yesu a vuya na lava va nga n'wi vampa va ta n'wi vona lava nga n'wi belela xihambanweni va ta n'wi vona va ta pfuxiwa na vona va ta va ta n'wi vona loko yesu kreste a vuya hi famba swin'we kereke ya hosi nsimu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana aleluya loko hi ri la kerekeni hi le sin'wini i nsimu ya xikwembu yi lava ku tirhiwa kahle hi vukheta hi lwa hi matimba swinene ku ku nga ngheni switsotswani swi onha ntirho wa xikwembu ku nga ngheni switsotswani swi onha swiluva swa vhinya ku nga ngheni switsotswani swi onha leswiya na leswiya se simu leyi hi yi khoma njhani manuko eka n'wina loko hi ri karhi hi tirhela xikwembu tanihi vakreste a hi swi tiveni ku kereke a hi ya hina i ya xikwembu kereke a hi ya hina i ya xikwembu hi yona mhaka simu leyi yi ta pfuna na generation leyi ya ha taka Se hina hi nga kona, a hi lweli hi matimba ku hi nga teki simu hi yi endla ya hina. Ku teka simu munhu se a yi endla ya yena, u hanya swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka. U u na mahanyelo man'wana na man'wana lawa a lavaka wona. A nga lavi ku tshinyiwa, a nga lavi ku byeriwa nchumu hi ku simu se i ya yena. Se u tolovele purasi. va ka hina ku na vanhu lavo tala va nga kona tikerekeni mara a va chavi xikwembu a va chavi ku endla swa xikwembu mara va ka va swi tiva ku swi swa vona a swi tshamisekanga sweswo i ku tolovela purasi ku ya humelela yini loko n'winyi wa simu a ta simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana nyiku leyi mi nga na yona i simu Nsimu yeleyo ma yisa mihandzu ya kona na? Loko mi tshama na nyiku yeleyo, mi ku va ta kayakaya hi ku yimbelela. Ni nge yimbeleli hi ku swi kotiwa hi mina ntsena. Nsimu yi ta tekiwa yi nyikiwa van'wana. Loko mi tekile mi ri na nsati, nsati yoloyo i nsimu leyi fanelaka yi khomiwa kahle, naswona ku laveka mihandzu ya kahle yi tlhelela aka Yehovha. loko yi nga kumeki simu yeleyo yi ta tekiwa yi nyikiwa van'wana nuna loyi mi nga na yena i simu yi lava ku khomiwa kahle mihandzu ya kona ya laveka aka xikwembu loko swi nga vi tano ku ta ba karhi simu yi tekiwa yi nyikiwa van'wana simu yi nga se tekiwa yi nyikiwa van'wana vo tala se va tekeriwe tinsimu ta vona ku na vanhu lava a va humelerile kwala evuton'wini mara namuntlha a va ha ri na nchumu nsimu yi tekiwile yi nyikiwa van'wanyana va ka hina nsimu ya hlayisiwa hi tlhela hi lwa hi matimba leswaku n'winyi wa nsimu loko a ta u kuma mihandzu Ma tiva siku rin'wana Yesu a hampuka yi ri a twa ndlala a ya a kongo misinya wa kuwa loko a fika a jikajika na wona a nga ma kumi makuwa ene yi ri a ku nga ri nkarhi wa makuwa mara yesu a lava makuwa ku nga ri nkarhi wa makuwa mihandzu leyinene xikwembu xi yi lava loko ku ri karhi aka vazalwana xi tlhe xi yi lava na loko ku nga ri karhi hi famba swin'we kereke ya hosi na yi kona kereke a xikarhi ka hina na mihandzu yi tshama yi ri eku lavekeni se yesu loko a jikajika na sinya luwa a kuma ku makuwa a nga ma kumi a rhendzeleka na sinya luwa a kuma ku mihandzu a nga yi kumi a rhuka na sinya luwa a ku ku sukusela namuntlha a wu nga ha tswali na siku na rin'we a vulavula mindhukano henhla ka sinya

ku na n'winyi wa simu hi famba swin'we kereke ya hosi rin'wana ra masiku kwala bibeleni xifaniso xin'wana hi loyi munhu ku na sinya lowu a wu fanele wu nyika mihandzu loko a ya lembe ro sungula a kuma ku a wu tswalangi wu hava a ya lembe ra vumbirhi a kuma ku ku hava ra vunharhu ku hava se a tibyela n'winyi wa simu Ku swatswa ni tsema nsinya lowu hi ku wu heta ndhawu, wu heta na mati, wu dyela na misinya leyin'wanyani leyi wa disturb-a minduti, nduti wa kona wu onhela na swimilana leswin'wana ku swi nga kulakuli kahle. I n'winyi wa nsimu kwalano. se u lava ku wu tsema mara twanana mutirhi a hi yesu loyi u ri aka n'winyi wa simu ho u nga wu tsemi ni nyiki wona ni ta wu chela manyoro ni tlhela ni wu cheleta hi ndlela yin'wana ni ta wu chumayilela ni tlhela ni wu khongelela ni wu nyika na khaselingi ni ta lunghisa se hi ta vona ku endzhaku ka malembe manharhu kumbe mambirhi a ku na ku cincana loko ko ka ko va ku cinca ko pfumaleka wena n'winyi wa simu hayi u nga ha titsemela sinya lowu wu fela makumu va ka hina n'winyi wa sinya lowu i xikwembu xa le henhlahenhla ku nga n'winyi wa simu Loyi a lavaka ku tsema nsinya lowu a ku ri Xikwembu lexi a xi lava ku wu herisa. Loko hi vulavula hi nsinya sweswi hi vulavula hi munhu hi yexe, mara Yesu a yima a ku, Ho Tatana, ni le vokweni ra wena ra xinene ku ta khongelela kereke. Na n'wi khongelela lembe leri, na n'wi khongelela ku a cinca, na n'wi khongelela ku swi lungha, na n'wi khongelela ku swi endla. Loko o ka a nga cinci,

Hame, hame, hame, haleluya. Loko mi ri tirhweni la mi tirhelaka kona, mi le sin'wini. Simu yeleyo yi nga mi endli ku mi sungula ku kholela vanhu van'wanyana. Yi nga mi endli ku mi sungula ku tekela vanhu van'wanyana ehansi. yi nga mi endli ku mi sungula ku vulavula van'wana ku biha yi nga mi endli ku mi tshikelela van'wana evuton'wini nsimu yeleyo hi mhaka ya ku yi ta tekiwa yi nyikiwa van'wana ah, ya ya ya ya yi ta tekiwa yi nyikiwa van'wana simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana byela la mi nga le kusuhi na vona mi ngo simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana xikwembu xi lava mihandzu Ah, ani mitwanga numbo simu ingesetekiwa inyikuwa bang'wana xikwembu xi lava mihandzu aleluya kereke ya hosi langusani vanhu lava a va tirhela ka simu leya vhinyo loko a vo yo tshembeka va yisa mihandzu ya lembe ro sungula va tshembeka va yisa mihandzu ya lembe ra vumbirhi va tshembeka a va nga ta susiwa esin'wini

mara loko ku nga ri golidi ya mapela loko swi hundza hi le ndzilweni swa vuvumela mara golidi ya mapela loko yi hundza hi le ndzilweni loko mi yi sulasula yi nyanya ku vangama hi ku yi twi ntilu se na lava va tirhelaka xikwembu va pfa va hlangana na swo tika i testing ya kona mi ta twa rito ra xikwembu ri ku Vaisrayele loko va fika amara va ri na torha lerikulukumba va ri karhi va lava mati mananga ku ri hava mara va ya amara va fika va kuma xihlovo xa mati na tshemba na pfumela ku va sungule ku tsaka ku aha se mati ma kumekini hi ta nwa hi susa torha yi ri loko va kacuta mati lawaya va kuma ku a ma nweki va swi vona ku ni na torha mara lawa mati ma ni tsandza lawa va kuma ku ma bava aleluya u tshama u ma twa mati mo bava yi ri lamele mara a ma bava na ku tshemba na ku pfumela ku a ma bava ku tlula makaka hi ku a va ta dya va ku kaka ha dya musi lawa hanwa se a swi hundza na kaka a swi bava va kuma ku a ma nweki va ku mati lawa a ma nweki mati lawa ma bava hi ndlela yin'wani mati lawa ma na phoyizeni endzeni loko hi fositela hi ta fa a hi nga hanyi hi mati lawa wena muxe vona hi twa tona mara muxe hi ku a tiva n'winyi wa simu a tiva n'winyi wa simu loko se purasini swi nga ha ri ku fambeni kahle a ya ka n'winyi wa simu ku nga yehovha u ri eka xikwembu vanhu va lava mati xikwembu xi ku khana xirhabyani kwalano sin'wini ku na misinya tshova xirhabyani u chuveka kwalano ndzeni ka mati walawo a endla sweswo leswi n'winyi wa simu a lava swona hikuva simu yi tiviwa hi n'winyi wa yona loko a kha xirabyani lexi a xi chuveka matini mati ma cinca ma va mati lamo nyanganya ma va mati lamo nweka ma sungula ku nweka leswo bava swi cinciwa hi loyi a nge le henhla henhla hi nga rivali n'winyi wa simu simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana a hi tirheleni xikwembu hi ku tiyimisela a hi tirheleni xikwembu hi ku tshembeka hi vito ra matimba ra yesu kreste Faithfulness is very important. Swi ku tshembeka swi na nkoka ngopfu. A hi tirheni hi ku tshembeka, hi tshembekela Xikwembu emakhelweni hinkwawo. Hi ndlela yeleyo, siku rin'wana mi ta byeriwa ku, well done a faithful servant. Ha khensa wena nandza lowo tshembeka, u tirhe kahle. Nsimu yi nge se tekiwa, yi nyikiwa van'wana. rito ra xikwembu ri hi dyondzisa hi titalenta un'wana u nyikiwa talenta yin'we un'wana u nyikiwa timbirhi un'wana u nyikiwa ntlhanu wa titalenta lowa ntlhanu wa titalenta a ya a ya bindzurisa tin'wana ta ntlhanu lowa timbirhi a bindzurisa tin'wana timbirhi Oh, munyiki wa titalenta loko a vuya a kuma ku luya a ri na yin'we u yi tumbetini a yi celela a nga yi bindzurisi loko a vuya loyi a nyikiwe timbirhi a ku vona n'winyi wa mina u ni nyiki titalenta timbirhi se ni na mune luya wa ntlhanu a ku vona n'winyi wa mina u ni nyiki titalenta ta ntlhanu se ni na thene hi leti luya wa yin'we a ta a ku e na swi tiva ku u rhandza ku tshovela la u nga byalangiki kona se talenta yeliya u nga ni nyika ya ha tshamisi sweswiya hi leyi Se n'winyi wa titalenta a ku, Wena wa mbilu leyo biha, munhu wo tsandzeka ku twisisa! Why u nga tekangi talenta leyi u nyika vabindzurisi? Sweswi a yi to va yi bindzurile sweswi. Why u nga yi yisangi ka ti-investors va ku invest-ela yona? Sweswi a yi to va yi tswarile, mara leswi u nga swi endla a swi tshamisekanga. se ni kombela ku ku ta vavanuna vo tiya sweswi va ta vutla talenta leyi yin'we a nga na yona n'wi tekeleni na yona a sala ri hava chumu mi teka mi ya nyika loyi a nga na 10 ti va 11 simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana U nga luzi opportunity evuton'wini. Munhu un'wana na un'wana u na chance ene kun'wana na kun'wana ku na opportunity. A swi na mhaka ku xiyimo xi tshamise ku yini, ndhawu yin'wana na yin'wana ku na karhi wa swo karhi kumbe chance yo karhi leyi fanelaka ku yi endleka. Mo ni mi nyika swikombiso swo tika swo vava. Loko ku va na accident lahaya a hi mhaka yo tsakisa accident. mi kuma ku kumbexani van'wani va lovini ka accident yeleyo movha wu phatekerini i opportunity ka lava vo rhwala timovha leto phateka i nkarhi wa yena wa ku a sungula ku tirha na yena a ta kota ku hanyisa muti wa yena mi ta vona a humelerile na vusiku va ta ku kokeni kumbe va ta ku rhwaleni ene va charger na hi ku ya hi distance ku movha wa n'wina va ya wu rhwala va wu yisa kwihi kumbe va ta wu koka va wu yisa kwihi Why? Kwalaha ku nga na pfilu-pfilu i opportunity ka van'wana. Vutomi byi tshamisi sweswo. Hi nkarhi wa Covid loko hi tshame terini hi ri karhi hi chava no fambafamba, a ku ri chance eka varhungi ku va kuma va rhungetela timask ku va ta kuma ku endla mali a ku ri chasi ya vona ya ku na vo va kota ku dya se loko covid yi ku verere va sungula ku vilela va ku mali se yi fambini halleluya se vutomi byi tano ku hava a perfect condition evuton'wini ku hava ku siku ri ta mi fevhara hi ko mi nga ta kota ku endla swa xikwembu kahle Hi swi endla ku ri ku tikeni, hi swi endla swi nga ri ku endleni, hi swi endla hi karhi, hi swi endla ku nga ri karhi, hi ku there is no perfect condition in this life. Ku hava. Hi famba swin'we kereke ya hosi. hi famba swin'we ah, ya ya ya ya va kona vanhu kwala lava nge le mitirhweni ka tikhampani to hambanahambana loko van'wani va huma phexeni va ya ku wiseni i chasi yo van'wani va kota ku kuma mitirho hi ndlela yin'wana vo a hi ku yimerini ku u ta khegula rini u ta khalabya rini u ya phexenini hi ku hi ta sala hi sala ndhawini leyi a wu ri aka yona vutomi byi tano hi famba swin'we kereke ya hosi hi famba swin'we kereke ya hosi vutomi byi tano kun'wana kun'wana opportunity yi kona swi ya hi wena ku umbele magogorosi ma njhani evuton'wini loko vanhu va ku a wu kahle a swi vuli ku a wu kahle i magogorosi ma vona lawa va nga ma mbala ma ku vona u nga ri kahle mara kahle kahle wena a tiyisweni ne le mahlweni ka xikwembu u kahle magogorosi ma vanhu ma va komba sweswo loko va ku langusa va ku swa yena a swi nyawuli a swi nyawuli aka magogorosi ma vona mara a tiyisweni swa n'wina swa nyawula ene swa n'wina swi sasekile mara lava van'wana magogorosi ma va komba leswi ma va kombaka swona se swi nga mi vilerisi leswi swi kombaka vanhu hi magogorosi ma vona mi twa ingaku mi taniya a mi taniya ma tiva loko ho mbala magogorosi lawa swi ya hi ku ma wena kumbe a hi ma wena na loko ma nga ri ma wena u ta twa inge u vona magigojigoji hi ku a hi ma wena magogorosi mara loyi ma nga ma yena stress u kota ku vona kahle ku na vanhu lava nga hanyaka ka vutomi lebyi va mbele magogorosi ma van'wana loko va langusa swa muti luwa va wu vona wu hoya mihe loko va langusa swa n'wana luya va swi vona swi hundzulukile swi penyulukile i magogorosi ma vona Mara Xikwembu xi tiva leswi swilo swi nga tshamisa swona. Simu yi nge se tekiwa yi nyikiwa van'wana. Hi famba swin'we kereke ya hosi. Simu yi nge se tekiwa yi endla yini? Loko hi tirha swa Xikwembu a hi tongi mahlweni ka Xikwembu, hi tongela na Xikwembu. a hi hi fane hi tirha hi tirhela xikwembu kahlekahle rito ra xikwembu ri ri loko yesu a ku kuma u tshunxekini loko a ku kuma u tshunxekini kwala u kumekaka kona u fika a ku teka yesu u hundzuka mubohiwa ahosini a ni u kumeki u tshunxekini se u hundzuka mubohiwa ahosini Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. hi famba swin'we kereke ya hosi hi famba swin'we loko a ku kuma u ri hlonga ra swo karhi evuton'wini yesu loko a ku teka u ku teka u hundzuka munhu loyi se a nga tshunxeka u hundzuka mutshunxiwa seni wa kreste ene yesu va ka yini loko a mi kuma mi ri na mindzhwalo ya n'wina yesu a nga mi tshikisi halleluya u ri tanani ka mina na mindzhwalo yeliya mi nga na yona mara loko mi fika u ri rhulani yeleyo ku na ya mina laha yi fanelaka yi rhwaliwa Ah, ya ya ya ya ku hambana ka mindzhwalo leyi n'wina mi yi rhwalini i ku ya tika liya leya mina leyi ya vewuka mara ku na mindzhwalo na kwala ka mina a wu nge tshami u nga rhwarisiwi nchumu wa rhwala loko mi ta mi ri na majoko mi ku mi tsandzeka no famba hayi wa mi lava yesu na majoko man'wini mara loko mi fika u ri sweswi u rhula joko rero ra suka mara ku na joko ra mina la U fanele sweswi u paniwa ka rona, se ku hambana ka joko leri ra mina na rero u nga ta na rona, leriya ra vava, leriya a ri ku tikela, leri ra mina leri ra olova, joko leri. Mara ku na joko ne le ka Xikwembu.